Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy.

Gadyrly ildeşler, bu gün biz size Saparmyrat Nyýazowyň geň gylyklary atly gepleşikler toplumyndan ilkinji birnäçe bölümi eşitdirýäris. Birinji bölüm, Kim kimi öwrendi? Men Saparmyrat Nyýazow bilen ýüzbe-ýüz hem köpçülikleýin häsiýetde ençeme gezek duşdum. Kä gürrüňçilik, kä pikir alyşma, kä jedel görnüşde geçen ol duşuşyklar indi taryhyň gatlarynda galdy. Olaryň iň möhümi bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylyň sekizinji sentýabrynda bolup geçdi. Saparmyrat Nyýazow entek Türkmenistan Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň birinji sekretaryka pikir alyşmadan başlanyp, soň gyzgyn jedele ýazan ol ýüzbe-ýüz duşuşyk, ikiçäk duşuşyk bäş minudy kem iki ýarym sagatlap dowam etdi. Soňy çaknyşyk bilen gutaran ol gürrüňçilik barada men iki müň dokuzynjy ýylda çykan Ýagtylykda ýitenler atly kitabymyň Dikme bilen başa-baş duşuşyk diýen ýigriminji bölüminde ýazypdym. Gözümiziň alnynda döräp barýan diktatory türkmene hyzmat etdirmek başardar diýen umyt bilen men agzalan duşuşyklarda Saparmyrat Nyýazowyň gylyk-häsiýetlerini öwrenmäge çalyşdym. Netijede, Nyýazowda käbir geň gylyklaryň bardygyna göz ýetirdim. Geň diýmegimiň sebäbi, ol gylyklar ortaça türkmeniň mentalitetine häsiýetli däldi, düşnüksizdi, olar ýat gylyklardy. Ol geňlikler baradaky gürrüňe geçmezden öň, aýtjak zadym, meniň özi barada maglumat toplaýşym ýaly, Nyýazowam men barada köpüräk zat bilmäge çalyşýardy. Duşuşyklarda özüni alyp barşy, ýazyjy hem žurnalist galamdaşlarymyň üsti bilen maňa ýetirýän käbir maglumatlary muny subut edýärdi. Bu ikitaraplaýyn ätiýaçly gyzyklanma bir müň dokuz ýüz segsen ýedinji ýylyň on ikinji dekabrynda Moskwada neşir edilýän Bütünsoýuz literaturnaya gazetada meniň Miraž ýagny Salgym atly tankydy makalam çykandan soň başlandy. Ol makalada men Türkmenistanda sowet döwründe kök uran ýaramaz sosial-jemgyýetçilik hadysalary analiz edipdim. Şondan soň Türkmenistan Kommunistik partiýasynyň Merkezi komiteti hem Türkmenistanyň KGB-si meniň her ädimim bilen içgin gyzyklanyp ugrady. Merkezi komitetde bu işi alyp barýan Nyýazowyň sag eli bolup hyzmat edýän Waleriý Otçyrsowdy. Ýöne Döwlet howpsuzlyk komitetinde bu işi kimiň alyp barandygy maňa häzirem belli däl. Saparmyrat Nyýazow welin şondan soň meni asyl gözden sypdyrmady. Çemini tapsa öz ýanyna baryp gaýdýan ýaşuly ýazyjylardan, meniň galamdaşlarymdan habar, salam ýollady. Sözümiň gurak bolmazlygy üçin olardan käbirini mysal getirmekçi. Mysallaryň birinjisi. Nyýazow Türkmenistan Ýazyjylar guramasynyň sekretary wezipesinde işleýän belli şahyrdan, Eger ol öz döredijiligi bilen bolsa, biz oňa möhüm wezipe ynanmakçy, ýöne ýaramaz adamlaryň gepine gitmesin diýen sargytdy. Ikinjisi-de bütin SSR-de tanalýan belli türkmen ýazyjysy bilen iş boýunça duşuşanda ol şeýle diýýär, Häzir men Welsaparyň Böwsülen tümlük romanyny okaýaryn. Kä ýerinde gözüme ýaş aýlanymy duýman galýaryn. Emma men Nyýazowyň bu aýdanlaryna meniň ogumy ýekelejek bolmak ýa-da adaty syýasy mekirlik diýip düşündim we göräýmäge Juda özüne çekiji signallara hiç hili jogap gaýtarmadym. Ikinji bölüm. Jan diýip jan alan. Eger Saparmyrat Nyýazowyň geň gylyklary barada aýtsak, onda olaryň köpçülige iň bellisi onuň döwlet baştutanyna häsiýetli bolmadyk her adama aýratyn içginsiremesidi. Meselem, ol adamlar bilen duşanda olaryň adyny tutup, hatda adynyň yzyna jan sözüni goşup gepleşerdi. Bu döwlet baştutanynyň etjek ýa etmeli işi däldi. Galyberse-de, men Saparmyrat Nyýazowda öz iki müň esgeriniň adyny ýat bilen gadymy pars şasy Kiriňki ýaly huş, ýat ýokdugyna beletdim. Onuň Aşgabat şäherkomynyň birinji sekretary döwründen bäri süýjülik keselinden ejir çekýändigini bilýärdim. Şonuň üçinem onuň bilen duşup, Nyýazowyň öz adyny tutup gürleşendigine monça bolup oturan-turan ýerlerinde öwnüp ýören käbir galamdaşlarymyň bolşuny geňlärdim. Eger Nyýazow gürrüňdeşiniň adyny ýalňyşda tutýan bolsa, bu ýerde bir syr bolmalydy. Ol syr maňa bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylyň sekizinji sentýabrynda belli boldy. Şonda Nyýazowyň meniňem adymy, familiýamy ýalňyşman tutup gürleşip oturmasy meni geňirgendirdi. Elbetde, Welsapar familiýasy seýrek bolansoň, ony ýatdan bilýändigine ynansa boljakdy. Ýöne adymy ýalňyşsyz tutmagy o diýen ynandyryjy däldi. Men onuň hereketlerine üns berdim. Duşuşygyň dowamynda adymy tutmazdan ozal onuň her gezek bir gapdala göz aýlaýandygyny gördüm. Galany düşnüklidi. Diýmek, stoluň çekerinde meniň adym, familiýam ýazylan kagyz ýatan bolmalydy. çekerem açykdyr. Bu çakym duşuşygyň soňunda doly tassyk boldy. Nyýazow ýerinden turanda stoluň çekerini ýapyp durdy. Onsoň ýazyjylaryň arasynda öz bahasyny artdyrjak bolup Nyýazow maňa pylanjan diýdi diýip magtanýanlaryň gepine diňe kinaýaly ýylgyraýmak galdy. Bu ugurda aýratynam Amanmyrat Bugaýew göze-başa düşýärdi. Ol, Nyýazow maňa düýn, Amanmyrat jan, ikimiz pylan zady maslahatlaşaly diýdi diýip, otursa-tursa, agzyny köpürjikledip, töweregine tüýküligini syçradyp, joşup gürrüň bererdi. Jan diýip jan almak Nyýazowyň iň bärkije geň gylygydy. Onuň mundan başga-da, elbetde, ençeme geň häsiýetleri bardy. Üçünji bölüm. Namart başy. Nyýazowyň ikinji geň-gylygy esser ýykylyberende hem garaşsyzlyk ýyllarynda özüni görkezdi. Özi-de onuň bu ýaramaz gylygy döwletiň sagdynlygyny üpjün etmeli iň möhüm ugurda döwlet kadrlar syýasatynda ýüze çykdy. Türkmenistan entek döwlet garaşsyzlygyny almanka, ýaňy özbaşdaklyk alanda, ýagny bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylyň güýzünden başlap Saparmyrat Nyýazow ýurduň şol wagtky at berlişi ýaly, döredijilik soýuzlaryndan, ýagny ýazyjylaryň, žurnalistleriň, hudožnikleriň, kompozitorlaryň arasyndan iň biabraý we kolonial döwürde sowet ideologiýasyna jan-dilden gulluk eden adamlary köşge işe çekip, arzyly wezipelere eýe etdi. Eýse, näme sebäpden ol garaşsyz döwlet gurýan diýip, iň ýapja, iň biabraý adamlary daşyna üýşürdikä? Munuň iň azyndan üç sany sebäbi bardy. Birinjiden, ol döwürde özüni sylaýan türkmen intelligendi Nyýazowyň tarapyna geçmäge döwtalap däldi. Döredijilik intelligensiýasy Nyýazowy milli dönük hökmünde tanaýardy. Çünki Nyýazow ilki bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýylda türkmen diliniň döwlet dili bolmagyna diş-dyrnak garşy çyksa, soň bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylyň on ýedinji martynda Bu ugurdan bütinsoýuz referendum geçirilende Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyna kes-kelläm garşy boldy. Bu iki etmiş ony döredijilik intelligensiýasynyň öňünde doly abraýdan gaçyrdy. Biabraý adamlary ýanyna çekmeginiň ikinji sebäbi-de Nyýazowyň özüniň dogabitdi, ýaranjaň, elmydam ýapja adam bolanlygydy. Onsoň Nyýazowyňky tüýs şol pis pisi tapar, suw pesi diýenleri boldy. Munuň üçünji sebäbi-de, ol başy dik, mertebeli, ylymly-bilimli adamlardan elmydam çekinerdi, gorkardy, eýmenerdi we şol gorkysy üçinem olary halamazdy. Onsoň onuň kadrlar syýasatynda gözlegi ikiýüzli, namart, sypjyk, ýaranjaň adamlar boldy. Diňe döredijilik intelligensiýasynyň arasyndan däl, eýse halk arasyndanam ol diňe özüne meňzeş çalasowgat, ýaranjaň, bigaýrat adamlary gözläp tapýardy we hökümet işine çekýärdi. Ine, Saparmyrat Nyýazow diýilýän adamynyň döwlet baştutany hökmünde ilkibaşdan alyp baran Kadrlar syýasaty şeýledi. Bu onuň özüniň doga kemisli şahsyýetdigini görkezýän alamatdy. Nyýazowyň ýigrenligi ynsaply, arassa, mert adamlardy. Göwünsöýdügi körzehin, açgöz, ýaramsak, aňyrsy garaňky, şahsyýeti galdyrbasdyrly, ilden içi kitüwli adamlardy. Şol näkesleriň arasynda ol özüni gowy duýýardy. gül-gül açylýardy, dili warsyraýardy. Gowy adamlardan welin ol edil şeýtanyň gurhandan gorkuşy ýaly gorkýardy. Şonuň üçin SSR dargap barýarka we garaşsyzlyk döwründe ol türkmen ýazyjy-şahyrlaryndan we žurnalistlerinden Durdymuhammet Gurbanow, Amanmyrat Bugaýew, Kakamyrat Ballyýew, Annageldi Nurgeldiýew, Berdinazar Hudaýnazarow, Annaguly Nurmämmedow, Sapar Öräýew, Gylyçmyrat Kakabaýew, Gözel Şagulyýewa ýaly ahlaksyz, açgöz adamlary Prezident Sowetine we hökümet işine çekdi, köşge ýakynlaşdyrdy.

deputatlygy ynandy. Ol şol ynsapsyz adamlary ulanyp döwleti, ýurdy, halky şeýle bir tozdurdy welin, soň özi ölensoň bu gara işi dowam etmek üçin Gurbanguly Berdimuhamedow we Gözel Şawuldan başga ýazyjy-şahyr derkaram bolmady. Oňa boýasy syndyrylan türkmeni gutarnykly ýere sokmak üçin Jemal Saparyň baştutanlygyndaky ahlaksyz aýdymçylar sülsady-da ýeterlik boldy. Sebäbi Sapar Myratnyýazow hökümetiň, režimiň eden-etdiligine garşy durup biljek graždanlyk jemgyýetini köki-damary bilen ýok edip gitdi. Onsoň ony öldürip köşgi eýelän Berdimuhamedowlara, Žadanlara, Hramowlara diňe weýranyň üstünde aýdym aýdyp, tans edibermek galdy. Bu barada biz geljekde ýene gürrüň ederis. Häzir geliň Nyýazowyň geň gylyklaryna dolanalyň. Dördünji bölüm. Bumerang. Saparmyrat Nyýazow bir müň dokuz ýüz togsan üçünji ýylda telewideniýedäki çykyşlarynyň birinde Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işini tankytlap şeýle diýdi, Siz maňa her gün hyşy-wyşy getirýäňiz, ol eý diýdi, bu beý diýdi, maňa siziň hyşy-wyşyňyz gerek däl, içaly bolsa tutuň-da basyň türmä. Amerikaňky boldy, Germaniýaňky boldy, tapawudy nä? Muny eşidenimde meniň depämden gaýnar suw guýlan ýaly boldy. Sebäbi ol wagt bütin Türkmenistanda diňe bir adam içalçylykda aýyplanypdy. Olam mendim. Sowet döwründe türkmen çagalaryny, enelerini, türkmen dilini, türkmeniň milli mertebesini gorap çykyş edenim üçin, ençeme makalalar ýazanym üçin maňa üç döwletiň, Amerikanyň, Germaniýanyň hem Türkiýäniň içalysy we halk duşmany diýlip günä ýöňkelipdi. Kremliň tüýküren tüýküligini ýere düşmänkä gapyp alýan Saparmyrat Nyýazow bu aýyplamalaryň gözbaşynda oturan adamlaryň biridi. Emma ine birdenkä onuň paltasy daşa degdi. Bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylyň güýzünde SSR ýykyldy. dargady. Göräýmäge şondan soň Nyýazow özüniň nadan, dönük syýasat ýöredendigini boýun almalydy. Ýöne haýp, Nyýazow gaýgysyz Atabaýew, Nedirbaý Aýtakow ýa Şaja Batyrow ýaly mert baştutanlardan däldi. Onuň öz günäsini boýun aljak gümany ýokdy. Onsoň ol baryp ýatan Nazaralyga ýüz urdy. SSR döwründe Türkmenistanyň milli garaşsyzlygy ugrunda göreşen Agzybirlik halk hereketiniň agzalaryny ekstremistler we watan dönükleri diýip yglan etdi. Meni bolsa Günbataryň agentliginden aýryp, Orsýetiň agentligine geçirdi. Ýagny, eger ol maňa öň Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylyň On, on ikinji maý aralygynda geçirilen iň soňky ýigrimi dördünji gurultaýynda resmi tribunadan Welsapar Mrunyň, ýagny Amerikanyň Merkezi razwedka uprawleniýesiniň agenti diýen bolsa, indi Amerika bilen gatnaşyk açylan badyna gözüni gyrpman, ol KGB-niň agenti diýen aýyplama ýöňkedi. Netijede, bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylyň dördünji fewralynda türkmen ýaşlarynyň arasynda Nyýazowyň şahsyýet kultuny ornaşdyrmak üçin ýörite döredilen Nesil gazetinde Waleriý Oçertsowyň taslan kompromatlarynyň esasynda meniň garşyma ullakan töhmetçilikli makala çykdy. Köp zatdan habarly adamlaryň aýtmagyna görä, ilkibaşda makalanyň aşagynda iki sany gol bar eken. Emma soňra ol makala diňe Amanmyrat Bugaýewiň goly bilen çykdy. Eýse näme üçin şärikli makala bir adamynyň adyndan berildi? Çaky Nyýazowyň režimi makalanyň ikinji awtory bolan Hudaýberdi Hallyny Agzybirlik halk hereketiniň içinde geljekde alyp barmaly gizlin işler üçin aýap saklan bolmaly. Sebäbi Agzybirligiň şol wagtky egindeş başlygy, ozalky kommunist, kyýamatlyk çekist Hudaýberdi Hally hökümetiň halk hereketindäki iň möhüm gizlin çeşmesidi. Onsoň agzalýan makalanyň aşagynda ady goýulmasa-da, hökümet özüni başda bu herekete goşan galamdaşyna, özüni Agzybirligiň prezidiumyna hödürlän galamdaşyna aýylganç töhmet atmaga ilgezik gatnaşan adamynyň gadyryny bildi. Hudaýberdi Hally basym Türkmenistanyň hökümet delegasiýasynyň düzüminde daşary ýurda, Eýrana, Magtymguly Pyragynyň poeziýa günlerine gatnaşmaga iberildi. Agzybirligiň baştutanlarynyň halk duşmany diýlip, her ädimde yzarlanýan wagty, hamana biziň birimiz bolup ýören Hudaýberdi Hallyýewiň hökümet delegasiýasynyň düzüminde Eýrana iberilmegi görlüp-eşdilmedik geň wakady. Daşary ýurda, onda-da hökümet delegasiýasynyň düzüminde diňe Nyýazowa we hökümete juda wepaly adamlaryň syýahat edýändigini eýse kim bilenok? Bu Hudaýberdi Hallynyň režime edýän gizlin hyzmaty üçin egnine ýapylan zerli Hywa dony dälmidi? Eýse, bu syra düşünmez ýaly, hökümet hem Hudaýberdi Hally bizi şeýle gögele saýdymykalar? Hawa, biz ol döwür ýaşdyk, ýöne oýnalan oýun barybir bize düşnüklidi. Hudaýberdi Hally bolsa, Eýrandan gelensoň hamana hiç zat bolmadyk ýaly ýene biziň aramyzda sypaýysyrap, takwasyrap, ülpülläp geziberdi. Öz geçen ýoluny guýrugy bilen süýseläp geçmegi halaýan bu adam türkmeniň içinde tilkini guýrugyndan, möjegi dyrnagyndan tanaýan adam bardyr öýtmedik bolarly. Elbetde, biz oňa ýüzüň üstünde burnuň bar diýmedik. Ýöne şondan soň oňa ynanan ýerimizem ýok. Sebäbi bu onuň agzybirlikdäki egindeşlerini birinji gezek ýüzügara edişi däldi. Has aýylganç namartlygy ol ondan has öň, bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylyň on dördünji ýanwarynda edipdi. Şonda ol agzybirligiň baştutanlaryny, aktiwistlerini, bütin halky Gökdepäniň köne galasyna ölüme iberip, özi bir gijede Moskwa gaçyp gidipdi we ýazyjylaryň arasynda şondan soň türkmen pop kapony diýen masgaraçylykly ada eýe bolupdy. Onuň uzak wagtlap agzybirlik halk hereketiniň içinde jansyz bolup işlemegi, ýagny merhum Nyýazowyň sözleri bilen aýdanyňda, halk hereketi barada gizlin gulluklara yzygiderli hyş-huşy ýetirmegi bolsa, ahyr soňunda aýlanyp-dolanyp Hudaýberdi Hallynyň öz ýazzy maňlaýyndan bumerang bolup degdi. Şeýdibem, kän wagt kesekiniň eli bilen ot gorsap, özi elmydam akja jüýje bolup gezen şahsyň açylmasyz syry açyldy we diňe şonda ozal Durdymuhammet Gurbanowyň, Amanmyrat Bugaýewiň, Kakamyrat Ballyýewiň, Annageldi Nurgeldiýewiň, Berdinazar Hudaýnazarowyň, Gylyçmyrat Kakabaýewiň maňlaýlaryna gütüläp degen bumerang KGB-MHM-niň iň tejribeli Iň gizlin agenti Hudaýberdi Hallynyň çat maňlaýyna degenine munuň Sapar Matnyýazowyň ýene bir örän geň gylygy bilen baglydygy belli boldy. Gadyrly diňleýjiler, bu gepleşigiň dowamyny siz indiki gezeklerde diňläp bilersiňiz.